नमस्ते नमस्कार फेरो से चलि रहल छी हुरुक माँ के साथ भुरुकुआ एफ एम लऽ के अपने सब सुनि रहल छी पाँच सौ पचपन मेगा हर्ज में समाचार जे सब सुतल छै ओ सब उठि जेबै जे सब उठल छै से सब सुति जेबै कृपया शुरू से लास्ट तक देखबै आब सुनू अपने सब मुख्य मुख्य समाचार श्मशान घाट से मुर्दा चार क्विंटल जरना लगे फरार भेल और मुर्दा के खोज तलाश भऽ रहल अछि गामक ढौसा बैंक जानकारी करेने अछि आइ काल्हि मच्छर के बिग बिगी बढ़ला से सौंसे गाम मच्छर के बहुत तेजी से प्रचार भऽ रहल अछि हलेसर से गहूम दौन केला के कारण गहूम सब में बहुत क्षति पुगल अछि जेना कि कते गहूम के डार हाट आ कते के मुड़ी टूटि गेल अछि गामक पोखरि सुखला से बैंक सबके पानि छुआ लय में भेल समस्या और पोखरि के जते माछ छै ओहि सबके भागत पड़ले भेल समुंदर में पनिया जहाज डूबला से चंगा माछ और के बहुत क्षति पुगल अछि चंगा माछ के मौसा गरे माछ आँखक अस्पताल में निवेदन लिखेने अछि हमर चड्डी और हमर पड़ोसिया के चड्डी सेम भेला के कारण कंफ्यूजन में हमरे चड्डी चोरा के पीन लेलक आइ काल्हि नेता सब कुर्सी में बैठे के लागी अपने में अपने मारि करे छै जे कि हमरा बैठे के लेल मोरहो ने भेट रहल छै आब सुनू आश्चर्यजनक बात बिलाय और मूस के प्रेम भेला के कारण कुत्ता भेल पागल पेट्रोल के दाम बढ़ला से मोटरसाइकिल सब में हाहाकार मच गेल अछि और मोटरसाइकिल सब मिल के रोड जाम केने अछि रोड में रहल वेल कतरा जानकारी करने अछि आठ मीनार के बगल में चाय दुकान में खाना बनबे कुम चूल्ही में आग लगला से कुकर झरे गेल और कुकर के गंभीर समस्या भेला के कारण गामक पोखर में कुकर के भरना केने अछि कुकर के सरफ पानि से धमाधम मालिश कऽ रहल अछि ओहि पोखरि में रहल ढौसा बैंक जानकारी करे नहीं आई कल नेता सब कुर्सी में बैठे के लागी अपने अपने मार करे छे जे कि हमरा बैठे के लेल मोरहो ने भेट रहल छे हवा हुरी के कारण आग लगे के समस्या बढ़े छे तै दुआरे अपने सब जथा भाभी बीड़ी चुरोट सिगरेट पिए छे जथा भाभी नहीं फेकू बरु आग लगले सिगरेट जेबी में ढुका लियो आइ भोरे भोर फुलसनमा हमर बाड़ी में अतेक झरा फिर देलक तो हम आँख से देख लिए ओकरा मारलिए एक सटका तो भए गेलै दुनू कोई में पटकम पटका तब रिपोर्ट लिखाबे के लेल हम बॉर्डर वे पार गेलिए ताकि आइ कोल बॉर्डर वो बंद छै बैंक के ऑपरेशन करैत कुमार चारि टा कैंची भीतरे छोड़ि देलक बैंक के मौसा ढौसा बैंक जानकारी करे ने अछि आइ के लेल अतबे समाचार अगला समाचार सुनै के लेल चैनल के सब्सक्राइब करब और फेसबुक पेज से देख रहल छी तो फेसबुक पेज के फॉलो करब चलू धन्यवाद हम हुरुकुआ के साथ बुरुकुआ एफ एम पाँच सौ पचपन मेगा हर्ज